Ni, os di bob yn iawn, felly croeso right. cynnes i bawb yma. To all of you. Dwi'n meddwl bod y cyfeithi yn gweithio iawn i bawb. I hope that the translation's working for everyone. Gret. Lle, da ni ar y pedwerydd yn y gyfres o sgyrsiau gwyddni rwan.

Mae yna bump ardal da ni'n gweithredu There are ynddyn nhw four ar hyn o areas bryd that we're o working fewn y in at the gymuned, Blaenau moment. Ffestiniog, Blaenau Dyffryn Ffestiniog, Ogwen, Dyffryn Nantlle, Ogwen, Dyffryn Dyffryn Peris Nantlle, a Dyffryn Phen Llŷn. Peris a'n Pen Llŷn. A erbyn hyn mae pedwar By now, allan o bump o'r four out ardaloedd of yma the five wedi areas datblygu have now cynlluniau gweithredu created hinsawdd action cymunedol plans a mae yna trigolion brwdfrydig dipyn yn nhw'n ymhlith ni heno sydd wrthi yn ceisio gwireddu hynny. Mae'r digwyddiadau yma, um, sgyrsiau gwyrddni, yn ei gynnig ychwanegol i hyn sy'n agorad i unrhyw un sydd fod diddordeb. Um, option really for anybody who's interested they're recorded and, and watched on YouTube and they're released for anyone who's interested.

Lle heno, da ni'n edrych ar... This evening, sut da ni'n cadw ein adeiladau'n gynnes, da ni'n dadgarboneiddio gwres. Um, mae fe chi ar ddelwedd yma, mae adeiladau effeithlon o'r ddelwedd yma gan yr IPCC ar ran allweddol o'r clytwaith byd eang yma o ddatrisiadau neu ymatebion i'r argyfwng hinsawdd. A ar wylod dde, mae 'na ddarlun yn fama o lyfr Zero Carbon Britain, sydd hefyd yn dangos rhai o'r camau allweddol yna i sicrhau adeiladaeth Eistlon. Inswleiddio waliau, doriau, cloiau,

Da ni'n defnyddio Wel, y ddelwedd yma reit aml. Is this image efo gwddf ni. regularly at gwyrdd uh, ni? Dwi'n meddwl bod o'n berthnasol I think is relevant. Hynna hefyd, os da ni'n disgwyl well, am y llywodraeth flwyddyn rhy hwyr, os da ni'n gweithredu fel unigolion, i fydd o'n rhy chydig, os da ni'n gweithredu fel cymunedau, illa bydd o'n ddigon. It might just be enough. A dyna ydy'r ongl da ni'n edrych arni heno. Mae yna lot fawr o lenyddiaeth, o gyngor allan yna ar ddatrisiadau penodol ar gyfer adeiladau. Mae yna elfen o hynny os oes gennych chi gwestiynau penodol am denyddiau neu be ddylwn i wneud o fan hyn. um, be ydy'r deunydd gorau ar gyfer y joblan yma. Mae yna le hynny'n mynd i fod nes ymlaen, ond da ni'n mynd i gadw'r ffocws ar y datrysiadau lefel cymuned hynna. Community level. Mae dyna lle mae gwaith gwyrddni'n ista. A dyna sydd wedi dod allan yn, yn cynlluniau gweithredu ni. Mae gennym ni um, dri o'r rheini yn fan hyn. We have three examples in the next slide, Nina. Lle mae Dyffryn Anlle. Dyffryn Anlle. Y cynulliad nhw. Their assembly. Yn edrych i dodi safonau tai hen a newydd, creu canllawiau safon tai lleol, ar draws lot fawr o berchnogion a gofalwyr a landlordiaid. Gweithio hefo'r ganolfan adgarboneiddio, sef tu gwyrddfau, cyrddfau, hyn, a creu cynllun i hyrwyddo rhaglenni ariannu a trio uh, denu cefnogaeth felly. A wedyn yn yr ardal nesaf, y sleid nesaf. In the next slide. Criw Dyffryn Peris. Dyffryn Peris. Isio eirioli am well safon mewn adnewyddu ac adeiladu o'r newydd efo egwyddorion Passive House. With passive house Isio eirioli ar gyfer newid i bolisiau o ran sut mae adeiladau yn gallu cael eu defnyddio. a gynnar edrych ar yr elfen o berchnogaeth cymunedol hefyd, bosib er mwyn datrys problemau um, cartrefi lleol, ond hefyd er mwyn gallu gwneud yn siŵr bod yr adeiladau yma yn cael eu gosod a'i trin yn effeithlon. Ac ymlaen â ffestiniog wedyn. Ac ymlaen â ffestiniog. Maen nhw isio datblygu prosiect ymchwil er mwyn rhannu gwybodaeth ynglyn ag ôl osod hen dai carreg, dechrau mentrau cydweithredol i gefnogi gwaith adeiladu a deunyddiau gwell, a chefnogi asiantaethau tai er mwyn sicrhau yr ôl osod gorau, yr ôl ffitio gorau i Fro Ffestiniog. Lle mae gennym ni uh, we stay hefo ni heno. We do have a guest with us this uh, evening. Ie, yeah, dwi'n dron i roi gorau i'r sleidiau fan, gan i sbio ar wynebau'n gilydd. I think we can stop the slides, diolch. Da ni yn ddiolchgar iawn i Meilir Thomas am y draw fyny. Thomas, a hefyd Mary Gilly. Joining us and also Mary Gilly. Nhw wedi um, anna fa, Mary, di'r energy local host. Mary is the energy local host. Dwi'n gobeithio bydd Elfed Lewis yn ymuno efo ni ar ryw bwynt yn dall bod ar ei ffordd o Gaerdydd heno, felly bosib bydd o'n gael fewn cyn bo hir. So he may drop in. Um, Felly ie, i ni gael dall chydig bach am pwy ydych chi, a beth ydych chi'n neud, a pam da ni wedi gwahodd chi yma heno. It's, um, Meilir, a Mary, fes chi'n fodlon And just Mary, sôn ysdyn. Would you be willing chi, to talk a little bit about who you are, what you do, ydych rôl chi yn y darlun yma o ddatgarboneiddio gwres? Um,

Na chi ddau bedfellow anghyfforddus iawn wedi tlodi tanwydd a datgarboneiddio. Fysa rhywun yn disgwyl bod y ddau beth ynghlwm, ond dim bob tro lly. Mae o'n reit gymhleth. Ond yn amlwg mae'r ystadegau sydd ynghlwm efo datgarboneiddio yn berthnasol i dlodi tanwydd hefyd lly. Chymod, y ffordd mwyaf effeithlon o effeithiol o arbed costau i rywun ydy i ynysu'r tu am dwy waith am hynny lle. Um, that's no doubt about that. Yeah, yn, yn haith i, i Cyngor Gwynedd, o'n i'n gweithio yn dref werdd yn Blaen y Ffestiniog, dwi wedi gweithio na ddwy waith, o'n i'n hoffi lle gymryd ti sy'n ôl. Um, I like this, the place so much, I went there twice. A dweud gwir, beth dwi wedi gwneud ydy rhannu rhannu rhywfaint o brofiadau fi'n hun am bod fi wedi bod ar incwm isel am, am gyfnod um, a bod fi wedi llwyddo, llwyddo i leverage o rhai o'r rhywfaint o'r help sydd ar gael yna um, i bobl incwm isel yn y cwswllt yma. Um, nes i lwyddo i gael yn yr hen du yn ei byw yna fel oedd nes i gael um, I managed boiler gas oedd o, ond drwy gynllun um, eco um, yn ei wedd cynta, da ni ar y pedwerydd wedd ar ymwyr rwan. So mae'n siŵr beth dwi eisiau siarad am ydy... So what I'd like to talk about, really... Ie, mae'r Mae'r dyhead mae gennym ni gyd i allu gwneud be fedrwn ni i'r safon Passive House. Mae hynna'n gwbl amlwg. Mae 'na ddigon o dystiolaeth allan yna am ansawdd a mi fydd Elfyn later on yn siarad am be ydy hynny a be mae'n olygu. Ym mhryder i ydy bod gennym ni Mae'r Llywodraeth presennol wedi neillduo 6 biliwn rhwng rwan a 2026 i wella ffabrig tai ar draws y Deyrnas Unedig, a mae'n golygu felly bod angen iddi fod yn graff. a gweithio allan sut allan ni'n neud defnydd a leverage o'r, or arian yn Ydy pethau ddim yn berffaith da, dim o bell ffordd. Mae'r ma y ffynhonell ddiweddara o Llywodraeth San Steffan ydy um, cynllun Eco 4. Um, a Eco yn golygu Energy Company Obligation, gan byd i wneud efo, efo ecology neu unrhyw air arall sy'n dechrau efo eco. Anything like, um, anything else that starts with cyfan ydi o di bod uh, lefi oedd David Cameron yn galw y stwff yma'n green crap doedd y selwg dwi'n meddwl sa'ch chi'n cofio David Cameron yn sôn am hwnnw wel be oedd yn gyfeirio ato oedd, oedd y lefi yma sydd ar fil um, tanwydd pawb on everyone's fuel bill uh, mae yna obligation ar y cwmnïau ni mawr i, i roed pres i un ochr a wedyn mae yna gynllun wedyn, mae yna fframwaith lle edrych um, cwmnïau, waith ych chi alw nhw'n plymars neu, neu drydanwyr, leveragio'r arian yma nôl a, a gwneud gwelliannau i, i dai. Um, Dwi'n gorau watcha beth dwi'n dweud. Um, have to be careful here. Dydy am y gynllun sydd, gen, sydd, sydd, yn, sydd wedi ei, ei greu o gwmpas y math o stoc tai sydd gennym ni yma yn Wynedd. Um, mae 60% o'r stoc tai ni wedi adeiladu cyn 1900 before 1900. A, a 50% o'r stoc tai ni oddi ar y rhwydwaith nwy. Is, um, not um, on the gas da ni'r trydydd gweitha yn y Deyrnas Unedig o ran UK ystadegau cyffredinol ar ran effeithio'r anwyddynu, sa chi'n ystyried EPC pob un tu yn Gwynedd. Mae hwnna'n rhoi nid trydydd gweitha yn y Deyrnas Unedig. Dwi'n meddwl Penrith wedyn, a wedyn Isle of Scilly ydy'r nesaf. Ie? Sy'n ysgytwol, dydi? Which is astonishing. bo, bo ni mewn sefyllfa mor wael. Such a bad situation. Um, o ran yr arian eco yma, mae gennym ni chwe mlynedd. eco funding we have six, yeah, mae gennym ni dair mlynedd. No, sorry, three years, sorry. I ffigur allan sut i... figure out um, how to... Sut i... Um, sy'n ei ddeudwch? sut i weithio efo beth sydd yna ar gael de. Sut i gael y gorau allan o'n efo. Um, a dwi, na i fod yn gwbl onest, dwi'n bryderus ynghylch lot o'n efo. Um, Nelo addasrwydd rhai o'r pethau maen nhw'n gynnig ar gyfer y math o dai sydd gen ni. Um, ond ar y llaw arall, dwi'n unigolyn sydd wedi mynd a di bodjo hi. Yeah? Um, Mae gen i, dwi'n sbio dan o fan, mae gen i estyniad 1920s i'r tu sydd yn fric solat. Um, dwi wedi slapio external wall insulation arno fo, efo cymorth bildar, oedd gen i ddim syniad beth oedd o'n neud. Um, a mae wedi gweithio. Um, arbrawf de, neu um, risg, be bynnag sy'ch chi'n galw fo. Risk, what have you want to call it. Ond y sefyllfa, o'n i ynddi, oedd rhaid i fi wneud rhywbeth. We had to do something because... Oedd o'n oedd o'n hollol amlwg bod o'n... It was obvious that... Bod gwres yn rhithro allan o hwnna fo lle. Energy was flowing out of it.

dod yn ôl cyntaf ag y medra i fyddai. Mae cyfarfod nesaf cychwyn am saith. Ond gyda chi wyneb i fi wan, o leia bod hynna ddechrau, bod chi'n dall bod fi'n eista yn llywodraeth leol, yn yr adran ynni, a bod yn... Chyfo,

Hiya, ie, Mary dwi. Byddai'n dechrau siarad yn Cymraeg, ond wedyn wedyn dwi'n stwc, byddai'n cael ei ymlaen yn Saesneg. Ond yy... Yym, felly ie, dwi'n yym datblygu Energy Local, mae o'n gwrs i ddefnyddio mae yym y power plio hydro neu solar yym yn y yn y lle lleol. yn local areas. A, a wedyn um, uh, talu chleu o pris, ond mae mwy o, o alian yn mynd yes. i hydro neu solar. goes to the systems. Um, felly, efallai, um, a da chi yn meddwl pa, pam dwi'n dwi, dwi yma, ond wedi bod yn, yn gweithio efo... I've been work,

exactly how it works... not sure exactly how it works ...ond ella mae'n bosib i jyst wneud rhywbeth dros yr ardal, felly yym dim jyst un tŷ yy tŷ un yy un tŷ achub, mae e'n jyst gwneud popeth gyda ti... One type of property. Ond yym os 'dan ni gwneud hynny o- os... If we do that... ...os 'dan ni all- angen jyst gweithio gyda'i gilydd a... We need to work together... a 'dan ni yym angen gwbod mae'n gwybodaeth am Cai rŵan... Information ...a yym a dwi'n siŵr mae'n lot o pobl mae o'n jyst surveyed out mae e'n wedi yym... This is surveyed out. ateb lot a lot o cwestiwn. Lot a lot o gwaith, a wedyn mae'n dim byd yn gwaith uh, yn digwydd. Felly, da ni angen just hel pob gwybodaeth sydd dal a gyda gilydd, wedyn gofyn yn pobl os mae'n dal wir. And see if it's still true.

Drio cyflwyno Elfed Lewis oedd yn gobeithio bod efo ni heno, ond dwi ddim yn siŵr lle mae o, dwi'n gobeithio bod o'n iawn. Um, mae o hefyd yn gweithio efo chi yndi ar y prosiect edrych ar opsiynau yn tan y grisiau. Looking at options um, in tan y grisiau. Rhyw fath o, di o rhyw fath o comparative Is study? Is some kind of a comparative ran, study? Um, triniaethau gwahanol neu gwahanol ffyrdd o o ynysu neu dadgarboneiddio gwres ar stoc tai tebyg. Felly dyna oedd y gwahoddiad iddo fo. Um, yn ei absenoldeb o... In his absence? Dwi'n eisiau um, rhoi Tristan ar y spot, ond yn ymwybodol bod Tristan yma hefo ni, a bod Mary newydd gyfeirio at monitro defnydd um, ynni. Dwi, sy'n licio gofyn os fysa Tristan yn hapus i sôn

Ie, I mean, diddorol iawn clywed really gen interesting to hear. pawb hyd yn, hyd yn hyn ar beth sy'n digwydd ar ochr uh, cymunedol ar y really maes yma. Um, matters in the community. Ac, yeah, ar ochr da ni wedi bod yn gweithio ar um, mwy ar yr yeah, monitro pompiau gres, heat pumps. On monitoring heat a pumps. A trio cael, wel, trwy proses um, fel um, householders uh, sy'n fwy ochr enthusiast householders sydd efo heat pumps y hunan a maen nhw'n trio deall sut maen nhw'n gweithio a sut i gwella y performance um, ydy'r ochr dyn ni wedi bod yn gwneud lot ar so mae fel uh, rhannu dysgu sharing a rhannu learning, results o pa performance maen nhw'n cael a trio gweithio allan I, I guess un o'r gobeithion fysa gwe gweithio allan sut medrwn ni mynd o... Er, um, ar y funud mae heat pumps y tua... Mae'r ma average heat pump install yn um, tua'r un cost â nwy. Is about the same cost as gas. Os da chi'n rhoi, da chi'n newid gas boiler i heat pump, fysa fo'n fel arfer yn costio tua'r un peth â nwy. Ond os da chi'n gydru cael yr install i weithio'n dda iawn, falle fysa fo'n 20 y cant neu 30 y cant yn llai na nwy. Ond mae'r peth yn gymhleth iawn a da ni wedi bod yn gweithio ar monitro'r pethau yma ers dipyn o flynyddoedd rwan a dwi dal yn stryglo deall i gyd o'r manylion o'r, o'r, o'r, or peth a um, dod allan efo rhyw fath o um, recommendations mewn ffordd. Ond ie, yeah, dyna da ni'n gweithio ar uh, yn Open Energy Monitors, da ni yn Caban yn Brynrefel.

Iawn, diolch Tristan. Okay, thank you Tristan. Tra yeah. bod Elfed ddim yma, Because Elfed's not a dwi'n meddwl bod Meilir and I think Meilir wedi gorfod mynd has had to go i siarad efo cynghorwyr Gwynedd. To talk with Gwynedd councillors. Um, mi fydd o'n i ôl nes ymlaen. He will be back Gobeithio dod yn ôl um, i gael sgwrs efo ni cyn y diwedd. To talk to us before the end. Um, bosib swn ni'n agor i fyny i bawb sydd yma. Um, be ydych gobeithio'n chi, os na unrhyw gwestiynau sydd gan chi ar y funud, uh, i Tristan, Tristan i Mary, uh, bosib cwestiynau da ni eisiau gadw i un ochr ar gyfer Meilir, os da fo'n ôl, rhywbeth di sefyll allan o fyna, rhywbeth di uh, Mae'n surprise i chi, rhywbeth sy'n tar y naw. Anything, surprise, anything that strikes a chord? Y sgwrs i fyny i chi rwan. I'll open the floor. Croeso chi. Godi llaw. Give us a wave or put your thumbs up, virtually or otherwise.

ychwanegu gwers a add value i'r prosiectau yn hytrach na trio dyfeisio prosiectau newydd neu mynd off ar ein route ei hun. A dwi'n falch i weld bod yna sawl ohonon ni yn yr sgwrs hen yma. So dwi'n meddwl bod y peth nesaf, ti wedi actually cychwyn wneud hynny, Lowri, os dwi'n cymryd yn iawn, ofyn i pobl pa um, fath o claf oedd bod nhw'n nhw cael yn y lle cyntaf. Um, so, um, cos o'n i'n gobeithio fydd nhw'n siawns i um, uh, trafod efo Meilir ac Elfyd a Mary, sut fedrwn ni'n actually ychwanegu gwerth add value i'r prosiect y presonol. Um, cos dwi'n Dwi 'di jyst gweld lot o o prosiectau o'n i'n synnu gweld bod yy Prifysgol Caerdydd wedi bod yn involved and of course mae gan Cyngor Sir ydi cynllun gwella hinsawdd yym so so ma' a ma' 'na ardaloedd lle ma'r yym pethau yn cael eu datblygu fel Blaenau Ffestiniog a Deiniolen ac yn y blaen. So dwi'n meddwl ddylen ni yn y tryc na rithro yn iawn ydy actually cymryd stoc lle da ni'n ac sut fydrwn ni ychwanegu wrth. Yn how we can add value. Dwi'n gwybod os mae pobl yn cytuno fo hynny neu beth. Does yna ddim yn cwestiwn, na gwn i. That wasn't a question. Na, mae unrhyw sylwad, unrhyw ymateb. Tra fi ysdi'n siarad, mae Elfed wedi yn cyrraedd ni. All right. Dwi'n meddwl os ti'n iawn, na i ddal, na i ddal y sylwad yna, na i ddal y cwestiwn yna yn barod at y sgyrsiau. Keep that question. Grŵp ni'n y munud, o ran okay, sut... Our group session in a minute. Peidio ail greu sut da ni'n ychwanegu so, gwerth i'r prosiectau sy'n mynd ymlaen yn barod fel

O'n i'n methu gwneud sex drive. Mae date para nawr, sori. Diolch yn iawn bod chdi wedi gwneud hi. Sa chdi licio... Dan ni wedi clywed gan Meilir. We've heard from Meilir. Mae o wedi gorfod gadael i fynd i siarad efo cynghorwyr Gwynedd. Bydd o'n iawn nes ymlaen. Dan ni wedi clywed gan Mary. We've heard from Mary. Felly, rhywfaint am Eco 4. Some about Eco 4. Rhywfaint am y prosiect yn Tan y Grisiau. Sa chdi licio cyflwyno dy hun? Would you like to introduce yourself? Gyd-destun, be di... Some context. yeah, be di dy gefndir di, be di dy... background is. Um, so Elfed, Elfed Lewis dyn enw, ac yn reiddiol o draws fynydd, um, ond dwi'n yn byw yn brithyr tu allan i Dolgella. Um, yng nghefndir i, um, ar y fwy yng Nghyrfa wedi bod yn maes uh, technoleg gwybodaeth, ond um, rhyw naw mlynedd yn ôl rwan, um, a ni ddechrau'r siwrna o sort of um, lleihau ein uh, ôl troed carbon ni fel teulu. Um, ac ar ni benderfynu adeiladu tu ni hynna. Um, a wedyn as i allan ac ar i edrych ar be ar y pryd oedd y ffordd gorau o adeiladu yn gynaliadwy a ar fi benderfynu uh, Dick Passive House. Um, Dwi'n gwybod os di bobl yn gyfarwydd â'n fo, ond neu lle i sbonio bach mwy o munud. um, oedd y ffordd ymlaen. A dyn, o'n i, on eisiau bod yn mor hands-on a bosib efo adeiladu tu fi'n hun. A felly, as i off, mae gael ei wneud cwrs um, Passive House Certified Designer. A yn y cwrs yma, mae'n gwrs bythefnos. Um, da chi'n mynd drwy'r broses o sut da chi'n dylunio tu Passive House. A, a mae yna uh, qualification ar ddiwedd. Um, ar y fiwsio hwnna wedyn i adeiladu tu uh, fi'n hun, mae'n dydd um, cyfforddus, cynnas, rhad ofnadwy rhedeg, a hefyd yn, yn weddol gynaliadwy o ran ei alluriadau CO2 fo. Um, ar fi'n joio'r broses yn, yn fawr iawn, ti ddim yn really joio'r broses yn edo. Uh, mae brain fi wedi sort of cael ei weirio i wneud pethau technegol a falle. Yym, ac er fi'n benderfynu bod fi eisiau gwneud mwy o'r math yma o waith, fel dwi'n dweud, fi'n rhoi gorau i weithio yn IT, yym, ac er fi'n mynd ffwrdd i wneud masters mewn adeiladu gwyrdd yn Ganolfan Technoleg Amgen yn Machynlleth. Yym, dwi rŵan yn y stage o wneud fy dissertation, so dwi wedi rhyw chydig bach dechrau um, ar sgwennu dissertation fi. Um, mae o'n mwy na thebyg yn mynd i newid, o'n i eisiau gwneud o ar ffordd da ni'n... Mae'n hawdd insuleiddio sydd herig traddodiadol Cymreig, ond mae'n anodd insuleitio fo'n dda. Mae'n anodd, um, mae'n hawdd iawn creu problemau yn ymwedig efo tamprwydd a falle yn y tai. So hwnna oedd yn syniad cyntaf fi, ond dwi'n meddwl Um, Dwi'n gwybod bod yna un o'r syniadau o, o gyda ni blin na oedd um, efallai cymryd rhes o dau a sut fysa ni'n sort of insuleirio hwnna fe gilydd. A dwi'n meddwl y broblem fyny dod just ar y ran ochr um, moisture management ydy bod o'ch bach yn ei gil. A dwi'n meddwl efallai bod y syniad o'n neud stryd o dau a sut da ni'n insuleirio hynna'n yn dda ac yn effeithiol, effeithlon, ond hefyd dod ar ochr moisture management mewn un o'r Dwi'n meddwl na fanna fyddai'n mynd i'r diwedd, ond dwi heb dwi heb di llawn penderfynu eto. Um, mae yna chydig o bethau eraill dwi wedi gwneud hefyd. Um, mae yna cymhwyster uh, heating engineers o'r enw Heat Geek. Heat Geek. Um, so dwi wedi cwblhau hwnna, so mae hwnna ar ffordd da ni'n um, seisio fyny heat pumps um, a gwneud hynny mor effeithlon yna bosib, so mae'n eich bach o ddiddordeb ac gwybodaeth ar yr ochr yna peth hefyd. Um, erbyn hyn, dwi, dwi hefyd yn gweithio yn llawn amser i'r ymddeiriolaeth ar bedegni, yr Energy Saving Trust, um, a da ni'n gweithio ar yr um, gwasanaeth egni Llywodraeth Cymru, a ni sydd o'r contract i redag yma, so mae hwnna'n rhywbeth arall dwi'n gwneud hefyd. Uh, Hwna chdi bach yn o'n nghefndir i. Um, dyna beth oedd o'n e isio, ta oedd nhw fath mwy? Ie, mae hynna'n gret. Dwi'n ychydig o gyd-destun. Um, Dwi'n meddwl bod pawb sy'n hefo ni heno yn reit wybodus ynglyn â'r maes. Mae'r mwyafrif, dwi'n meddwl, wedi bod yn rhan o'r cynulliadau a hefo diddordeb cario ymlaen y cynlluniau a'r syniadau yma. Cyn i ti ddod i fewn, oedden ni'n clywed gan

Ooh, how solicitous. um, ella sy'n dda i ni gael clywed gan pawb arall sy'n yma gan bod ni mond yn griw bach. Maybe um, good to hear from everyone else. Ond iawn, mae gyda ni rei o Dyffryn Nantlle. We have some from Dyffryn, Dyffryn Peris. Nantlle, Dyffryn Peris. Blaen Ffestiniog. Blaen Ffestiniog. Fe am i ni gael... Mae gyda ni arbenigwr arall yn y stafell o brofiad sydd wedi gwneud gwaith arbennig. Dwi'n siŵr os ydych chi wedi gweld blog sydd gennym ni ar y wefan gan Chris, ond mae Chris wedi ôl ffitio um, bwthyn neu bynglo o'r... Cottage o'r bynglo. O, allu fi beidio dweud yn anghywir, dwi'n meddwl na o'r 70au. I think from the 70s, was it? I'll let Chris... Would you be happy to... Chris, will you?

Dyffryn Peris neu Dyffryn Ogwen, be bynnag. Dyffryn Peris dwi'n gynnig holi ar y funud. Uh, Ys i'n llaw i fyny, os i'n gweld neb arall, a ni'n misio'r uh, sgwrs farwn lle oedd i. Uh, yeah, so dwi'n dwi cytuno'n llwyr efo bob un sydd wedi cael ei ddweud i'n bellach. Um, Blwyddyn yn ôl, rhaid ni gael uh, solar panels, We had air source heat panels, pump, air source heat pump. Uh, uh, ismo, chargio car a falle. Uh, char uh, car Ac, charger um, and so on. Beth oeddech chi ddim gael pobl i fyny o'r gair dydd i wneud gwaith i'n Gwynedd? Wel, nes i fynd at gwmni lleol. Na i ddim enwi'r cwmni ar hyn o bryd. Um, ond fel mae eisiau bod yn ofalus, nes i wneud o yn y meddwl i fo'r bwriadau gorau uh, o gael cwmni lleol uh, Cymru Cymraeg ac uh, o be bynnag oedd a ddiwydion yn greu iawn ar, ar y bryd. Lle. Ond uh, pa ddoth nhw i osod y, y ger mae gyd i fyny, yna dwsin o Bolton ddoth. A pan nes i holi'r cwmni, uh, pam hyn, o, da ni mor brysur, da ni'n gorau subcontractio fo i bobl eraill. A fel o Chris yn dweud rhywbeth, oedd y neu mae y gwasanaeth ar ôl gosod yr y ger mae i gyd lle yn warthus lle a mae naill adran licio chi yn beio'r llall a wedyn bod mae o'n o brofiad felly yn bwysig iawn bod ni'n cael cwmni dibynnol ond uh, dydy o ddim yn gweithio mor effeithlon a o'n i wedi obeithio, wrth gwrs, lle, ond y gwybodaeth o'n i'n gael oedd gyn y pobl oedd yn gwerthu nhw. Chwa, wedyn mae yna beryglon o hynna. Wrth gwrs, mae pobl sydd yn gwerthu nhw yn mynd i frolio nhw, dyn di. A felly, ia, yeah, mae eisiau bod yn ofalus. Ond, um,

pwyntiau trafod posib o ran y gweithlu lleol, mae hwnna wedi dod i fyny yn rhan fwyaf cynulliadau sut mae sicrhau bod y gwaith iawn yn cael ei wneud gan y bobl iawn, sut mae datblygu sgiliau. Um, mi oeddwn i wedi gwahodd um, grŵp Llandrillo Menai a cynrychiolwyr o uh, tu Gwyrddfau, sef y ganolfan newydd ym Mhen y Groes, sydd yn mynd i fod yn... Pan y Groes? Um, ie, ganolfan arddangos. That will be... Um, ganolfan hyfforddi. A training um, centre. So, hwb neu... And a hub. Mae'n siŵr beth ydych chi'n alw fo. Mae'n siŵr beth Mary yn gallu, neu Elfed yn gallu sôn chydig mwy lle bod nhw'n gyfarwydd hefo'r gwaith sy'n mynd yna. Mae o'n mynd i fod yn, yn hwb mawr i'r gweithlu lleol, eich ddim digon sydyn i rei pobl sydd wedi cael gosod pethau'n barod. Um, yeah, da ni... Beth da ni trio gwneud ydy... What we're trying to do. Um, ar ôl mae'n pobl yn wedi gwneud hyfforsi efo coleg o beth bynnag. People have done some training. Um, I ddoi mwy profiad ar y tu. But we need more experience. Achos mae'n lot o pobl sydd... There's a lot of people. Efo pieces of paper wedyn. Pieces of ond... paper. Mae o'n angen mwy, mae o'n angen y profiad, mae o'n angen gwneud whole house solution. We need to have whole house solutions. Mae pobl yn, mae o'n un dyn sydd yn dod yn dweud, o oh, yeah, dwi'n gallu ffitio EV charger wedyn. EV charger or whatever. Dyna'n arall i dweud, o, oh, dwi'n gallu Um, Someone else may say, oh, solar oh, panel neu panels, oh, heat pump neu beth bynnag. Heat pump, mae yn popeth angen dod gyda gilydd. Everything needs to come Fed. together. Mae angen pobl syth yn cleo, felly os mae'n gwneud yn job da, mae, wedyn mae'n pobl bydd yn, yn gwybod. And people um, You really don't know. want to stuff things up when they're your neighbours. You don't want to stuff things up when they're your neighbours. Yym, a felly mae yn... Beth dan ni angen yy isio gwneud ydy aliadu a a sylfaen o beth sy'n digwydd yn Penygroes. Yym, felly mae yn early days, mae yn... early days nawr. ...mae yn... wel, dan ni jyst trio ffeindio beth ydy y gaps. We're trying to ascertain what the gaps are. Yy, i jyst

Dach chi'n sôn am lot o wahanol skillsets yn fan'na. So yn draddodiadol heating engineer neu plumber fysa'n neud y heating systems ma air source heat pumps a felly. Electrician o bosib fysa'n neud y solar panels efallai os oes gennoch chi battery system nhw sy'n neud hwnna hefyd. insulation wedyn, adeiladwr fysa'n neud o. Insulation, the builder would do that. A dwi'n meddwl, um, os da chi'n mynd allan ac gofyn am heat pump, mae'r person wedi dod, dyma yn rili mynd i sôn am insulation, fatha ni ddweud. So sy'n rhaid da eich insulator ti'n gynta, os diolch reit proactive, ond diolch yn mynd i gallu mynd o'i hun. Diolch yn mynd i gallu gynghori chi be i wneud, ond jyst yn mynd i ddeud, so, adeiladwr. Um, mae yna uh, rhywbeth mae'r Llywodraeth yn dod mewn. There is something um, that the government is bringing in, two qualifications. Uh, past 2030 a past, past 2035. and past a be ydy hyn ydy, maen nhw'n trio sefydlu, a os da chi'n um, public body, mae rhaid i chi defnyddio hyn sydd yn past 2035 certified, os da chi'n gwneud retrofit o byd. So, um, social housing providers so, social housing Bydd rhaid iddyn nhw iwsio rhywun yn y qualification yma. Ond y syniad ydy bod gennych chi rhywun sydd yn sort of eistedd i'w ben hynna, sydd yn gallu edrych ar y sort of whole house solution mas diciwch chi, a dweud, reit, ti angen um, bildar, ti angen plymar, ti angen electrician, a maen nhw angen neud o i'r safon yma a gweithio fe gilydd. Ond um, da ni'n dyddiau cynnar, really, ond dwi'n dwi meddwl ffordd na eithon diwedd.

Ac um, dwi'n ffindio'r uh, rwystredigaeth ar hyn o bryd o, o ffindio'r expertise sydd ddim yn gysylltiedig efo unrhyw fath o busnes i cynghori ni am sut i fynd ati doing a, things. I wneud y peth gorau a'r peth mwyaf ffeithlon y peth. Right and best Gorau and most i'r adeilad. thing for the building. So dwi'n meddwl, dyn ni reit ar dechrau'r siwrne, so mae yna ma ma gyfle. There's an opportunity. Twa, he, mae o'n hen, hen it's gapel, ond mae o'n mewn safon reit da, ond... But it's in a good condition. Dwi isio, wrth gwrs, insuleiddo fo gore fedrwn ni gychwyn cyn i ni edrych wedyn ar sut dyn ni'n mynd i wresogi'r lle. To do, look at heating it. So, so fo'n hyfryd cael... It would be great. ...arbenigwr. To have an expert. Elfed sydd yn amlwg yn... Like Elfed. Ti'n mwyn ti bod yn y maes am dipyn. Just i, i wneud rhyw fath o... Um, in this... Uh, survey i gychwyn i weld... To do a sort of survey to first of all, really. Lle dyn ni'n dechrau? Lle di'r lle gorau ni ddechrau? To see where we should start. Um, Dwi'n gwybod os oes na cysylltiadau gyda gwydni ar hyn o bryd o teip o'r expertise yna sydd ddim necessarily cysylltiedig efo unrhyw gwmni preifat? Ie, swn i'n dweud bod yna lot o arbenigedd yn gofod yma ar hyn o bryd. Sgynna ni ddim... Um, mae prosiect Zero Net sydd wedi bod yn cael ei letua gan deg, sef mm. y sydd yn lletua gwyrddni hefyd. Um, lle, oes, mae yna uh, beth arbenigedd yn fyna o ran wardeiniaid ynni. Um, Ond ie, does gyda ni ddim awgrymiadau o'r rhan yr agwedd cartre cyfan na. Dyda ni ddim yn, um, ddim yn matchmakers felly yn anffodus, dim mwy na creu y gofodau yma a gobeithio. Wel ie. Ie, fedrwn ni roi chi mewn cyswllt efo'ch gilydd o fewn fan hyn, os da chi eisiau. Ie, swn ni'n gallu awgrymu neb penodol

os dyn ni'n gallu wneud o i weithio, mae o'n, so fo'n gallu bod yn showcase reit da ar sut i retrofitio hen adeilad a wneud o yn fit for purpose ar gyfer y canrif nesaf ynde. So dyna beth sy'n ni'n licio gweld, ond wrth gwrs, dyn ni reit ar y dechrau'r siwrne ar hyn o bryd. So unrhyw help Sen ni'n gwerthfawrogi fawr iawn. Ie, Very da ni help, roi I chi mewn would cysylltu efo'r appreciate. gilydd, dim problem. Yes. Ei, Fel diolch. rhanwch eich manylion yn y chat. Dyna da ni licio. Um, diladu'r cysylltiadau yma. Eilish, Ed, Eilish, Zach, da ni heb glywed gyda chi. We Sure, haven't. deud Zach, helo. Cyflwyno chi hunan. Pals, Ed. I um I can go.

Ie tipyn bach fel Zach a yym a fel dwedodd James dwi'n yma i jyst meddwl am sut dwi'n gallu cefnogi beth sy'n digwydd yn barod ac yym dwi'n meddwl i Ie dwi ddim mae does gen i ddim pen yym technegol ar ar pethau am passive house neu heat pumps neu electrician na a popeth felly yym dydy hynna ddim yn... Um, dwi ddim yn arbenigwyr yn, yn, yn unrhyw beth o hynny. Ond um, dwi'n wneud lot o waith cymunedol a dwi jyst wedi gorffen um, cwrs gan Citizens UK am community organising um, a mae yna lot o pethau yna sydd wedi wneud i mi meddwl, wel, a mae pobl yma sydd ddim yn meddwl am rhoi heat pumps i mewn neu'n just ddim wedi meddwl o'r pethau yma, sut ydyn ni'n gallu dod â nhw i mewn i'r prosiect neu y pobl yn y cyngor er enghraifft sy'n um, rhy brysur a dyn ni'n just rhywun arall efo cwestiwn arall um, sut dyn ni'n gallu rhoi tipyn bach o um, pressure arnyn nhw. Um, felly dwi'n dwi meddwl mwy am I'm thinking more. Like the big picture a big picture os mae'r arbenigwyr i gyd yn gallu deud, dyn ni gyd yn angen passive house mewn deg mlynedd neu rhywbeth felly, dwi'n just mynd i deud fab, pwy sydd efo'r pwer i wneud hynny yn ein cymuned a, a sut yn ni'n gallu dod â nhw um, i mewn i'r prosiect, um, achos dwi'n meddwl mae yna lot o pobl yn ein ardal sy'n stryglo efo tai, a mae'n just um, tipyn bach o peth o, o um, egluro fo mewn ffordd sy'n gwneud synwyr i bobl. Um, felly os mae rhywun yn oer, weithiau maen nhw ddim yn meddwl am heat pumps, maen nhw'n just meddwl am heating bill. Ac os ti'n gallu trwy'r sgwrs

Yy ond na chei chei dwi'n rwy yym Glywan achos yym yy ro'dd gen i dal fy fy tŷ in in in Gaea. But I had my property in Chester as well so I could carry on. Yym ond ie ond do'dd gen i dim digon i i arian i gneud popeth dwi isio gneud. Enough money to do everything.

Wel, mae ma gen i just lot o pethau yn meddwl, does gen i ddim amser i meddwl am uh, retrofitio tai. about retrofitting their houses as well. Um, felly, ie, yeah, beth da ni eisiau gwneud i just wneud gyda gilydd um, a hefyd um, echle fel uh, Alfred um, wedi dweud, meddwl um, echle mae'n bosib i gwneud hengraif o sut mae'n gweithio fel pas 30, pas 35 a fel pobl cli o mae 30 30 and past 30. Yeah, Sparks local, plumbers local. Local plumbers and everything. A dwi, yeah, just, yeah, that's really made me think beth da ni gallu gwneud a, a fel system. Um, yeah, a, a hefyd just fel a eisiau wedi dweud, mae lot o pobl yn just meddwl am biliau, felly da ni angen just dechrau a fy siarad am biliau. Bills, of course, so we need to start there as well. Aliadau trostefol pobl,

y sefyllfa o waith y tai, ond da ni eisiau bwrw ymlaen rwan, a o'n i'n um, just trio ffeindio oedd, um, dwi'n meddwl oedd um, Mary yn sôn am bylcha, a lle mae bylcha uh, yn, yn, yn, yn, yn y system. So gyda ni adnodd bydensiol um, fedrwn ni defnyddio. Mae Chris wedi um, wneud um, um, agenda am, am, am, am trafod, so fedrwn ni'n bwrw ymlaen efo hynny, ond dwi'n meddwl mae'n beth sy'n pwysig bod ni'n actually just ffeindio'r allan lle mae angen uh, cefnogau, lle mae bylcha, lle fedrwn ni'n helpu. Cos lot o pethau sydd wedi cael ei sôn amdano fo hen yma, 'da ni wedi bod yn sôn amdano fo yn y grŵp, um, pan 'da ni wedi cael cynulliad, ac um, dwi'n meddwl ddylwn ni cael scores i just, i just bwrw ymlaen a penderfynu sut da ni'n penderfynu uh, uh, bwrw ymlaen, a mae'n sawl person, fel o'n i'n deud o flaen, yn y cynulleidfa sydd wedi rhoi enw um, ger bron Um, a beth sy'n ni'n licio wneud ydy cael rhyw fath o clof o sgwrs a, a, a gael ganfod sut da ni'n bwrw ymlaen. Dwi'n gwybod bod pobl yn cytuno fo hynny neu beidio. To decide on a way forward, I don't know if you agree. So dyna cwestiwn, sut yeah. ni'n bwrw ymlaen ac um, ydy pobl yn hapus i cael clof wedi trafod hynny? Mae'n dafarn neu rhywbeth. Ie, dwi'n meddwl os ti'n sôn yn benodol ar gyfer grŵp Dyffryn Peris, yn sicr y gobaith oedd bod heno yn ailgodi chydig o syniadau, bod ni'n bod mhm. teimlo'n ôl fewn i'r i'r tirlun, beth sy'n digwydd yn lleol. Um, yes, we need to look at... Rwy'n fath o sbardyn, a dwi'n meddwl bod Chris wedi gwneud uh, cychwyn da iawn i roi efo'i gilydd um, again the bar. Yndi, so dwi'n meddwl bendant eisiau trefnu cyfarfod. Mae croeso cynnes i chi wneud hynna um, trwy'ch gilydd. Mae, mae Meilir, dwi'n gwybod, yn hapus i ddod i siarad bod o ran y bylcha a lle mae chwanegu gwerth, nath o sôn ar y cychwyn, sut mae gwneud y gorau o'r beth bynnag ydi o 6 biliwn mm -hmm. o arian y Llywodraeth yma, sy'n awgrymu bod na rhywfaint o hyblygrwydd neu bod yna rhyw fath o sgôp i ddod i fyny hefo syniadau ar gyfer pethau fel prosiect tan y grisiau ar gyfer dim whole house solutions and whole street solutions fel bod hynna wedi codi um, gan criw ochr ni hefyd. Um, So, y, y, y, so fe o'n i'n awgrymu bod y cam nesaf ydy trefnu cwa, fod dwi'n hapus i wneud hynny, mae gennym ni, uh, wel fedrai wneud hynny trwy chdi, Lowri, gen ti rwydd a post ac yn y blaen. Dwi'n hapus i wneud hynny. Gwych. Bendant nawn ni hynny. Yes, great. Um, Gynna ni rhywun... O, mae gynna ni rhywun yn dod i fewn ychydig yn hwyr. Dwi'n meddwl... A late arrival here as well. Y gobaith oedd heno, ar ôl i ni glwed gan y siaradwyr y bysa ni'n mynd fewn i breakout groups i siarad am rei o'r pethau yma um, mewn mwy o fanylder. Mae'r cwestiwn yma, sut da ni'n ychwanegu gwerth, dwi'n gwybod os ys gan Elfed neu os ys gan Mary unrhyw awgrymiadau o... Has any suggestions? be all grwpiau unigolion neu grwpiau cymunedol fel hyn lle mae'n bosib iddyn nhw ychwanegu gwerth i beth sy'n digwydd yn y maes neu beth sy'n digwydd yn lleol o ran dadgarboneiddio gwres. Os na rhywle, os na seti o gwmpas bwrdd yn rhywle, os na gyfarfodydd, os na grwpiau gwahanol, lle mae'r um,

Sut mae'r sgyrsiau ynglyn â ôl-ffitio yn gweithio'n dda? Ti'n mynd o ddrws i ddrws? Wyt ti'n... Wel, ie, do'n ni do'n ni do'n ni ddim do'n ni ddim yn dechrau, ond do'n i'n meddwl do'n do'n ni angen jyst siarad un a un i i bobl, a a hefyd yn y grŵp hefyd, a jyst, ie, do'n ni angen cynllunio y rhaglen o beth o'n ni yn gwneud. Elfed, sgyn ti unrhyw awgrymiadau lle allan um, gwirfoddolwyr cymunedol ni? Of how our community volunteers um, can Dwi'n meddwl, yr, yr sort of model dwi wedi gweld yn digwydd allan ar y funud, a dwi'n meddwl bod yn un da ofnadwy, Um, dwi'n cofio as, as i weld ti yn, yn, um, yn tan y grisiau digwydd bod. I saw a property in tan y grisiau as it happens on Excel Flow Campy was there insulating the property. And dwi'n gwybod um, uncle fi sydd sort of rhan BRT. So dwi'n nabod o'r adeilad. Dwi'n gwybod bod yna adeilad am pobl adwy. Just edrych rhwng ochr y tu, oedd y definitely angen pointing newydd. Ac o'n nhw mewn yn reid insulation plastic. A oedd chi'n just sort of teimlo fod um, yn am llawr y feddwl ddim i mewn i'r adeilad a ffordd gorau. A be oedd angen trwsio'n gyntaf yn yr adeilad. A lot o'r amser, efo cwmnïau mawr fel yna sydd yn endio fyny wneud y gwaith. A dwi'n meddwl mae yna rôl i, dych chi'n gwybod, sa neb yn gwybod tai Tangrisha yn well na bobl sydd yn byw yn Tangrisha, a be di rhei'r problemau sydd yna wan. Um, a dwi'n meddwl, dyma grwpiau cymunedol ac unigolion mewn cymunedau yn sort of cymryd yr arweiniad ar, reit, mae gennym ni stoc o dai fan hyn, da ni eisiau datgarboneiddio. nhw fydd yn gallu hithau chi beth yw'r problemau a be maen nhw angen ydy sort of gweithio efo fatha fel ni'n dweud as 2030 neu 2035 designer a coordinator neu rhywun efo sort of gwybodaeth yna math yna o gwybodaeth er mwyn fixio'r problemau yna a sort of dod drostyn nhw. A wedyn, mae'n job ddrydd i wneud tai. A dyna pam dwi'n meddwl mae'r sort of syniad mae'n wneud stryd o tai, chwa mae'n eich economi o scale yna. Os da chi'n insulator tu allan y tu, gyda chi'n rhyw broblem o'r lle mae'r un tu wedi cael ei insulator, mae'n sort of sefyll o flaen pawb arall. A definitely dwi'n meddwl mae'n ffordd gret o'n eiddo. o. A so ma' 'na rôl i i sort of grŵp cymunedol yn fan'na. Achos eto, nhw sydd yn y gymuned, nhw sydd yn nabod pwy sy'n byw ar y stryd 'na, a nhw felly sort of cyd-lynu'r gwaith o ddod â'r bobl 'na at ei gilydd i wneud y project yna. So i fi, dwi'n meddwl, ma' 'na ddau model, un ydi gadael i cwmni mawr, da mewn a sort of jyst wneud o, ond dwi'n meddwl bod yr syniad bod y gymuned yn sort of cymryd bach o gyfrifoldeb ac yn gyrru'r peth yma ymlaen yn modd bod lot mwy positif, a dwi'n meddwl fydd lot gwell outcomes ar diwedd y dydd ysdi hynna'n digwydd. Ond mae fyny, mae'r gymuned fod eisiau o de. So.

o'n i di sylwi ar y cychwyn nath chi ddeud hwn di'r pedwerydd that this was the fourth chat. Ie, ond mae sgyrsiau gwyrddni um, ar bynciau gwahanol lle gafon ni yn ar dyfu bwyd. We had one on growing food, there's one on cymunedol, community energy, the last one was on transport. Felly, ie, mae hyn yn ddigwyddiadau agored ar wahân i'r cynulliadau mewn ffordd. Oce, ie, ond o'n i'n di clywed, ond ges i e-bost

access i'r pres, a dwi'n teimlo bod yr cwmni ma, yeah, my... ma ddim efo lot. I feel yeah. these companies. Dyn nhw ddim yn hyblyg iawn i angen, no. angen, angen, anghenion pobl. mm. Yeah, mae, mae hynny'n di problem fawr. That is the big um, problem. A, a, a echwa, da ni angen defnyddio um, next round of nest Um, Echla, achos mae, yeah, mae, mae, yn, mae yn problem fawr. A da ni wedi siarad efo um, adra, a mae'n adra gallu bod ar y framework agreement efo cyngo, wedyn mae cwmni chleo echla bod just O, Kevin o Adra, felly mae un jyst... So, local companies could come in under Adra, possibly. Yeah, ond not this time round, achos, ie, yeah, mae frame group, mae framework yn wedi cytuno glywed, felly dydw i ddim yn siŵr os mae'n ffordd i, i gwneud, ond

Mm. Oes yna rhywbeth mae um, grwpiau ni'n gallu neud? Bod ti'n rhywfaint o wybodaeth am tu gwyrddfau? Oes yna rhywbeth o ran uh, advocacy neu annog neu Fel sut 'dan ni'n gwella broblem 'na o gwmpas y personnel a'r t'bod y supply y llafur y gallu a'r sgiliau sydd yn lleol. Be' fedran ni wneud rŵan am hynny?

Pryd, pryd o'n i'n um, codi tu fi, um, o'n i eisiau gwneud gymaint o gwaith ac o'n bosib wneud yn hun. Ond ar fi cael chydig o trades mewn, ar fi gael rhywun um, sair coed yn ei to a sair i helpu gorffan y tu mewn. Ac yr sort of universal sort of view o o'n i'n nhw'n gweithio ar tŷ fi oedd bod fi'n nuts. Cos o'n i, sort of, pam ti'n ei gymaint insulation a math yna beth. Dwi'n meddwl sef o wahanol heddiw, cos dwi'n meddwl mae costa egni, mae pawb yn lot mwy aware ar hyn o'n. Ond dyna oedd yr sort of attitude ar y pryd oedd, ti'n angen hyn. Just, na, fe be mae building control yn ddeitha chdi. Building control tell you and you'll be fine. Um, ond, O, am bod gyda fi sort of yr passive house qualification, a o'n i'n gallu sort of esbonio ddyn nhw'n union beth angen iddyn nhw'n wneud. A unwaith o, o hynna di digwydd, oedd nhw'n ffain. Unwaith o'n nhw wedi dallt, reit, mae eich di wneud certain bethau, certain ffordd, a bod wedi esbonio fo. A rydyn nhw actually gwaith outstanding, dwi'n really hapus efo'r gwaith gath ei wneud ar TV. Ond oedd angen y person yna Oedd y sort of efo chdi bach mwy o energy efficiency background i esbonio'n union be i wneud. Um, a dwi'n gwybod bod, bod hwnna yn yn atab, ond just sylwad ydy o rili, ond eto'r y pwynt na'n ni'n wneud efo um, retrofit coordinator, person fel na, sef efo'r responsibility wedyn i wneud yn siŵr bod y trains i gyd yn, yn sort of adeiladu fo i, i, i sort of safon effeithlonrwb uchel. So, dwi'n gwybod, um, dychod, uh, dwi'n swyr oedd Grant Paisley yma, dwi'n gwybod os oes na unrhyw sort of possibility i rhyw grŵp fel gwyrddni neu, neu gwyrddni grŵp yma Grant yn gweithio yma i sort of, bod gen nhw rhywun sydd yn gallu neud y math yna o, um, sort of retrofit coordinator, a dwi'n gwybod, dychod, mae yna Dwi'm yn gwybod faint o gannoedd o filoedd o dai yn Gwynedd a un person yn mynd i gallu fficsio fo, ond jyst er mwyn sort of gweithio efo'r trades na a cael yr lefel yr addysg i fyny, dwi'n meddwl sy'n sort of lot o help, cos un o'r ystyr retrofit coordinator yn gweithio ar y job nesa, mae'r seiri coed yna neu pwy bynnag yn mynd i fynd i'r job nesa efo chdi bach mwy o wybodaeth, hopefully gwneud pethau i well safon, anyway.

Sgil... Ie, wel dwi dwi dwi'n meddwl am y gwaith efo yy Net Zero Gwynedd sy'n mor perthnasol i hynny ac yym mae partneriaeth yn fan'na yn cynnwys Coleg Llanrwyllo. efo cynllun i hyfforddi pobl trwy y pipeline, os ti'n licio, yr hyfforddiant i cychwyn efo domestic energy assessors, wedyn mynd ymlaen i bod yn retrofit assessors, a wedyn gallu mynd ymlaen o hynny i bod yn designer neu coordinator i retrofit hefyd. Yym ar hyn o bryd, dan ni'n aros am yym arian trwy y Shared Prosperity Fund i drio cario hwn ymlaen, ond mae partneriaeth dal yn cydweithio yym trwy'r yy canolfan yn Dyffryn Nantlle, yn Pen-y-groes ac yym trwy cronfeydd arall, yym jyst ar hyn o bryd mae neu a ie net zero Gwynedd ydy yym y yr ochr y fforddiant yn dod trwy y shared prosperity funding os ma' hwn yn digwydd. So 'dan ni wedi wneud dipyn o hynny yn barod trwy y community renewal fund yym tua naw mis blwyddyn os oeddwn i'n lwcus. ac yy wedi hyfforddi mewn 16 person yym trwy y basics o'r yym energy assessing a i helpu pobl mewn tlodi termwydd ac yym rai o'n nhw ddim yn cofio rhif rŵan wedi wneud y domestic energy assessing course hefyd so mae sylfaen yna beth ei angen rwan ydy symud ymlaen i trio wneud rhywbeth sy'n well i'r dyfodol i ffitio i fewn efo'r retrofit um, assessment work sy'n mynd ymlaen yna a wedyn sut yn ei gallu defnyddio hwn. So syniad ydy ffordd i pobl yma sy'n cydweithio efo mentra cymunedol a wedyn dyn ni gallu cadw o holl gwaith i fewn y cymunedau ni. o'r hewyd, dyn ni ddim eisiau mynd lawr y lôn fel oedd yn digwydd efo EPCs a pethau fel yna, fel enghraifft, lle oedd y pobl yn eistedd mewn ceinion yn, yn trefnu pethau ac, ac y pres i gyd yn, yn gadael ei adeloedd ni. Diolch hefyd. Thank you. Iawn. Diolch yn fawr i Nina... Thank you Nina... am yy grynhoi rhai o'r pwyntiau gwych, y cyfraniadau gwych. Mae pawb wedi gwneud hynna. Fydden ni'n arbed y chat. We will be saving the chat. Mi fydden ni yn rhoi y recordiad yma ar sianel YouTube, on the YouTube um, channel. sydd yn cymryd dipyn amser i wneud, felly bydd o ddim yn syth bin, ond mi ddaw. Um, ddiolchgar iawn i criw Dyffryn Peris am fod yma mewn rhifau sylweddol a diolchgar i James am gynnig trefn i'r cyfarfod nesaf yna rwan i symud y sgwrs yna ni blaen. Uh, diolch i Meilir, i Elfed a Mary am fod efo ni. for being um, with us. Dwi'n siŵr fydd hwn ddim y sgwrs ola gawn ni, ond um, yeah, gret cael pawb at ei gilydd i uh, gadw syniadau'n llifo. Weithiau fydd pawb sydd ar fi'n cychwyn gwaith y canw adeiladwyr a retrofit coordinators o fri i wneud jobs ys da iddyn nhw. Um, yeah, a mae'n 8 o gloch. Fel i chi gyd cyn bo hir gobeithio. Um,